Shwmae! Yym Rob Hughes o Cymru Lles myn hyn, lawr yn Nghaerdydd, prif ddinas Cymru, yn chwilo am baned yn y Gymraeg. Um, stop gyntaf wnaethon ni bore yma oedd uh, Hen Lyfrgell yn amlwg. Ar hyn o bryd, os o ddim caffi na, ni jyst i trio bar y menyn hefyd yn Street Woman fi. Um, yn anffodus mae hynny yn symud. So nawr, um, mae gem ar drwyd, uh, fel wedi rhywun yn enwog gan y fi unwaith, a a gawn ni ffeindo hanner y goffi yn y Gymraeg yn anffrindiau ers ni. Let's mynd i weld. Ok, dyn ni wedi bod yn chwilio am coffi, oedd yn ddim wedi cymryd yn rhy hir, a lle cynta aethon ni oedd uh, Seasons, mae'n hyn, um, ac dyn ni wedi, dyn ni wedi llwyddo cael coffi yn y Gymraeg yn syth fanna. Beth dyn ni'n gofyn i chi? Beth hoffech chi i ni ffindio yng Nghaerdydd? Pa wasanaethau Gymraeg dyn ni bod yn chwilio amdano Gad ni gwbo a trydar ar Twitter. Diolch! Hwyl. Ni'n parhau gyda ein her heddiw o ffeindio gwasanaethau yn y Gymraeg yn y brif ddinas, ond ni'n gobeithio bod ni'n mynd i cael ein gofyn am pethau syml fel t'mod brechdanau a phethau felly, ond yr her gyntaf bod ni wedi derbyn ydy i ffeindio cyngor cyfreithiol. yn y Gymraeg. So, da ni'n offi wneud hynny, ddim yn gwybod ble i ddechrau. Um, like a quick edrych ar Google, cos na'r unig ffordd o trio ffindo mas, um, a trwy lan a cwpl o, cwpl o cymni a gweld, uh, gweld besi, besi ar gael. Um, pob lwc i ni. Diolch. Diolch. Shwmai to, da ni wedi llwyddo cael um, cymni sy'n ffeindio cymni sy'n cynnig gwasanaethau cyfreithiol um, am yr yngheid i. Dda'n weddol hawdd to. Um, yn amforus, dŵr Cymru ddim yn fodlon i ni ddefnyddio eu enw nhw um, ar hyn o bryd, um, ond, ond dyn ni'n gwybod bod yna bod na gwasanaethau ar gael. Um, felly, be nesa? Tymo, coffi, cyngor cyfreithiol, um, be chi moyn wneud nesaf yn y Gymraeg yng Nghaerdydd heddiw yma. Um, diolch yn fawr iawn. Gwelwch chi yn fian a lles cyf um, a lles cyf ar Facebook hefyd. Danfonwch awgrymiadau ato. Wel, ta. Mae croeso i chi ffordd prynu'r sgidiau yma Cymraeg. Wel mae amser dechrau rhedeg yn brin ar gyfer i y prynhawn yma, ond dwi wedi llwyddo ffindo siop sgidiau um, sy'n gallu gwerthu sgidiau chi yn y Gymraeg. Nawn ni lanlwytho bach o'r fideo gyda trafodaeth gyda aelod y staff yn aethon ni ba, um, wedyn. Ond beth yw her nesaf? Ble chi mwyn i ni fynd? Mae hynny yn eich dwylo chi. Um, mae lles cyfyn yn, yn dangos bod yna ddarpariaeth yn y brifddinas um, ac mwyn tynnu hynny i gyd at gilydd. Felly danfonwch eich awgrymiadau aton ni. Lyfli. Diolch. Wel, shwmae to. Dyn ni wedi llwyddo ffeindio ffryllydd, um, rhywun ar y counter moddion ac rhywun ar y counter prescriptions yn siarad Cymraeg um, yn Caerdydd yng Nghaerdydd, um, felly dyn ni bron wedi cwpelhau. Mae un her ar ôl dyn ni, mae amser yn redeg yn bryn, ond diolch yn fawr iawn am y cyfnogaeth bod chi wedi dangos i lles yn ystod y dydd yma, a byddwn ni'n dod gobeithio i dren y ddinas

Os hoffech um, ffeindio mwy am ein dŵr yn unig, edrychwch, rannwch, hoffwch um, ein fideos ni ar Facebook, um, dilyn ni ar Twitter, um, ac os ydych chi mwyn i wneud yr un beth mewn dre yn y ddinas um, yn eich ardal chi, mae croeso chi rwy'n gwahoddiad i ni ar at lles na Facebook Blind Slice Lles Cyf. Diolch yn fawr i chi.